Дуслар, без бүген Татарстанның атказанган артисты, автор, башкаручы Илнат Фархуллин белән аралашабыз. Илнат, сәлам! Привет! Иң элек сине котлыйсы килә. Рәхмәт! Синең өчен инде күпме бәйрәм имез. Беренчедән, син өченче мәртәбә әти булдың. Әйе, мин бит инде трехкратный чемпион мира.
Яңа йортка күчтегез, име? Синең өчен шундый теге бер истәлекле ел. Син махсусмы шушы йортка күчүне туры китердеңме, или үзеннән-үзе шулай? Юк инде, ничек Хәзерге заманда иртәгә нәрсә буласын билгеле түгел. Каян да әйбер киеп туры китерергә. 100% иттерә кирәк, эшләнеп бетмәсә дә гән. Ну, үз йортыңда, үз йортыңда тору. Шуңа өй дип аталганнар бит, ияргә кирәк. Син бит инде тәҗрибәле әти. Кызың туганнан соң күңелеңдә ниндирәк хисләр була? 35 тән соң бәби алып кайту вообще прикольный икән, кстати. Синең тормышка карашың башка, башка төрле уйлыйсың, башка төрле эшлисең. Баш инде төпле, аңлы более-менее. Шуңа күрә 35 тән соң алып кайт. Назлы гөл, короче. Ә син үзеңнән ниндирәк әти? Таләпчәнлегем бар әйе. Таләпчән ул нәрсәгә? Ул дисциплина инде әлбәттә. Чисталык. Башланган син икән достойно эшлә. Яисә баш, вообще башлама эшеңне әйме. Шундый әйберләр бар, но мин шулай ук үземне ни дип тә уйлыйм? Веселый. Таләпчән дип әйттем әле, таләпчән дә гел. Төрле яклап тора инде. Ул бит инде гел кырыс кына булып була алмый, гел йомшак кына булып була алмый. Шуңа күрә һәрбер кеше үз урынында булса, иә. Середину, урталыкны табып. Менә кара, син әйтәсең, мин концертлардан кайтып кермим дисең. Балаларыгыз бар бит инде, уртак балаларыгыз, әйме? Аларның бөтенесен карарга вакыт кирәк, көч кирәк, энергия кирәк, ярдәмчеләрегез бармы? Әниләр килә, минем Сабадан әни килә. Ике атна берсе, ике атна берсе. Мәликәне бәләкәй кызны кемгә калдырып чыгып китергә булмый. Әйе, әлбәттә, куркыныч әле ничә генә, ике айда булмады әле. Ну, безнең гастрольләр октябрьдан башланала берсам. Чәчәк әйтә, әни, минем чыгасы килә гастрольгә, мин әйтәм, кыз ничек кыз безнең белән йөри ди. Вот нәрсә әйтерсез, алып чыгаргамы, юкмы? Ә син моңа үзең чыгарсың, киләсеңме Регинаның чыгуын яисә юк? Конечно. Миңа хәзер генә җәй көндә йөрибез Сабантуйларга, ниләргә. Ияләнгән, бөтен әйбер ияләнгән. Миңа читен, ансыз. Теге ике кулсыз кебек. Мгм. Сез бер команда. Конечно.
Кызыгыз туганнан соң син бер пост чыгарган идең. Һәм э, комментарийларда игътибар иттем, халык бик аңлап бетермәде. Син язган идең, мин әти булдым дип. Син тин- теге өченче тапкыр әти булдың. Нәрсә? Әйе. дин? Бу ялгыш язу булдымы яисә махсус язу булдымы? Өченче әтиме, беренче әтиме? Анда особо разница юк инде, әти булган көн, әти булган көн. Әйе. Шул гына. Ә болай, мин бөтен кеше белә, ике балам бар, Диана, аңа 14 яшь тула, менә паспорт ала ала бирсәм быел. Тамерланга ун яшь тулды, бәләкәй генә юбилей булды. Аннан соң менә Мәликә тулды. Әле безнең Самир бар, ансы самый старший, аңа 15 яшь тула. Шуңа күрә дүрт бала без матур гына, тәртипле генә, акыллы гына яшәп ятабыз. Ә кем дип дәшә Регинаның баласы сиңа? Дядя Илнат ди. Ә, дядя. Әйе. Бишенче дәрәҗәгә чыгу теләк.